Eya woagbã amewo kpɔ enumɔwo ɖo hafi wɔ na woƒe trɔ o. Susu ma ta woƒe tɔgbuiwo ƒoa ha kple tsi ɖe edzi be, Medze be yewoaɖi gbɔ agbã ma o. Susu ma ta mafi vidzidzuiwoa woƒe asi melia ayayawo agbã o. Nɔ be mafiɔ woawo dometɔ aɖewoe ma. Woawoe nye du yi ke me metso. Neva ʋu mia, ɛ̃. Mafi eŋu mi tɔfiɔwo li hafi ŋu mi ŋutakpuiwo li. Tɔfiɔwoa, woawoe womelie ayawoa gbã o. Eye nenemake míege ɖe Batɔ hã woƒe du yi ke Batɔ hlɔ̃ yi ke woyɔna be Kɔnɔku xɔ. Ame mawo dometɔ aɖewo nye Adzesi ƒe emetɔwo kple etɔtɔ. Womelie ayawoa gbã kple asi o. Eye nenema ke elã aɖewo abe to kple se mawo hã womeɖui o. Mebia bebie mɔ ta nye medi be mayi ɖe teƒe mɔ. Meda akpe be nya gblɔ na ame. Medi mabia wò be ɖe eh, tɔgbui to kuku ɖe ɖe ma, nyateƒe nye wònye be ame nakpɔ ame aɖe ko asa agbedi alo aɖu dzoe ko wòatoea? Ɖɔkta, ele nenema. Eye ekpɔ be dzokaa ele vovo. ne ʋu dju. Difference le me ekpɔ dzokaa ne e akpɔ be ne wòle ame aɖe si ye wòdo asi ɖe egbɔ wo hã ete ŋu dona gena ɖe ame me. Ok.
Ne wose gbedeamea wote ŋu dzina ame aɖewo ŋu medzina ame aɖewo ŋu o. Edzina ame aɖewo ŋu medzina ame aɖewo ŋu o. Gbesea na wosaa ne egbea ge ɖe tome na ame aɖe eye wòse gɔme ko etoe. Gake ame aɖe lia mese gɔme, mege ɖe tome nɛ o. Metsea me midzɔ vovovo keŋ. Ame aɖewo li gbesea medzɔ wo ŋu o. Wogblɔ na wo be womele gɔmedzedzea me be womesa gbe o, womeɖe du dzo evenɔvia me to nɛ o. Ele me.
Ke susu katã gbea vɔnɔ wobe vɔnɔviwo mesa dzo nɔ vɔ nɔ wosã mele ɖu dzo hame tuɔ gake egbea vɔnɔviwo le dzo sã kɔnu nyuie wo me wɔwɔm na wo alo eve yo me wɔwɔm ku vɔsɔ ta. Wodua ma ɖi babia nye be dzoa ɖiɖim nɔ woa? Ahan.
Eyi odzo ele yi eyi ve kɔ agbɔn koklo ale nu ɖesiaɖe ve se dzo ye wokɔ nɛ be edzoa ɖiɖim nɛa edome ye vɔnɔvi se dzoa wo dome koklo ɖa. Ŋenɔvi se dzo ye dome ko gblẽna, ŋenɔvi mesea dzo o. Ta ne ŋenɔvi be dzo sa maa, enu bubuwo ko ye kɔna vɛ nɛ. Ye ŋutɔ nu ya ta wòse dzo le meɖi na ni o. Gake menya o.
Megbe ɖe emae nye Shekinah ƒe ŋgɔgbe. Abe nyateƒe nyae wònye, wote sa gbedam, wotua ame, vɔ menya ame sia ame o. Ye nenema ke hã, ebe abe ale wogblɔna be woɖu dzo ŋenɔvi oa, Ebe woɖoa dzo ametuwo o. Nyateƒe wònye, gake egbea ale ko mele kɔnu nɛ wòle be woawɔ mele wɔm oa? Ye le enu ma wowɔ. Mede akpe me nyagblɔɖiame yiwo le kpekpeɖeŋu wɔm na mi. Wo dometɔ aɖee nye mía nɔ yi ke woyɔna be Adjo Faith, ee, azɔmeku. adzo faith adzɔ meku eye na mi tuenti Ghana cedis be nya be abɔ vidzidzia ye nenye yi ke fie be aŋlɔ aŋlɔ vidzidzia ye nenye vɔ ne le atsim ehã ake atsim ŋuti na nena mi tuenti Ghana cedis mia mia fo yi ke woyɔna be James Amengo yi ke tso Xikpo Hikpovwa ne le Cape Coast nana mi 21 cedis. Mia fo yi Manuel Kwame Trove aha ne na mi 15 Ghana cedis. Mia tɔ ya ele gaƒe ye o tso. Gaƒe ye o tso. Eƒe ŋkɔe nye yi Manuel Kwame Trove nana mi 15 cedis. Mia tɔ Wilson Dɔdzi Mi tsɔ yike mi me te wɔ program o wa ena mi 23 cedis egba ha ga na mi 23 cedis yike fe be eva na mi 46 Ghana cedis me na gbe fia nyi wo mia fo Wilson dɔdzi ye ne ma ke nyi mia tɔ yike wo yɔ na be Linus do vɔdzɔ gbe na mi 21 cedis nyi tsɔe va yi to gbɔ be wɔ na me va dzi o ha Egana míegbea yi ke fia be forty two Ghana cedis ye nema ke nye efo William Kata twenty cedis ye nena mi ye nema ke nye mía tɔ yi ke woyɔna be Oscar Christian nɔ gbedzi fifty one cedis ye nena mi. Mía tɔ Victor Djongor twenty cedis ye nema ke nye mía nɔ

Xɔ ete ɖe ŋti alo Barclays nena mi fifty Ghana cedis. E, miatɔ Victor nyo ɖeka fifteen cedis ye nena mi ye nema ke nye efo John Kɔbla nu xoxo eighteen cedis. Miatɔ alo Elder Abraham Letsu yi ke tso e, Pentecost tɔwoe ne, Pentecost mee ne le le Media

Ke hafi mayi ɖe dzia, mía nɔ alo mía nɔvi nyɔnu yi ke woyɔna be Linda Akɔsu yi ke tso ŋu mee le dɔ wɔm le Amuwo Deta nana mí 21 Ghana Cedis. Linda ye le dɔ wɔm le Amu Deta yi ke nye dɔwɔƒe yi ke wodona enuku geɖewo le nuto ma me 21 Cedis ye nana mí. Ehiã be hafi wɔna nanyoawo hã míhiã wò kpekpeɖeŋu. 0243408086. Eyae nye wobabia kpekpeɖeŋu yi ke nàwɔ na mí tso aha mumua ŋu. Aƒetɔ ya be yeƒe ŋkɔ nye Yimmanuel Kwame Trove. Etso ga ƒe vɔ ye le Wasakropong. Ebe le míaƒe ŋkɔtsɔtsɔ mea, ebluawo kple eʋawo. Ebe wotsɔ ŋkɔ na woƒe viwo le aɖa Aɖa yi ke dzi wodzi ɖeviawo tso tso kɔsiɖa va se e tso dzoɖa va se ɖe kɔsiɖawo gbe be kɔdzo, kɔbla kple tɔtɔwo. Ebe woyɔna be kwesi, míawo hã míeyɔna be kɔsi, wobe e kɔeku, míawo mi be kɔku kple tɔtɔ. Ebe yedi be yeabia be ɖe ŋkɔtsɔtsɔ ma ɖe gbegbɔgblɔ ka tɔgbe wònye. Nya le nye nye nusɔsrɔ̃ me la kple nye nunya me yi ke medze nusɔsrɔ̃ tso ʋedu ŋutia, mía tɔgbuiwo metsɔ aɖa ŋkɔ o. Enye nyateƒe matrɔmatrɔ. Enua mekpɔ be nye debate do ma ɖe nye eblu ma ɖe yike nye scholar kple ʋegbe ma ɖe yike nye scholar wo nɔ ʋle ʋegbe ma hã le wo susu zam kple toto but nyateƒe matrɔmatrɔe wo nye togbe be nye me tsi nenema yi ɔ vɔ nye nusrɔ gbe le ʋe kɔnu wo ŋuti adidi enu yike nye ame ke ɖe ŋuti me be ebluɔ woƒe ŋkɔe wo nye. Susu ma ta ne ge le ʋe me le mía ƒe ŋkɔ tsɔtsɔ me blema tɔgbe ŋkɔ aɖeke me le nye aɖa ŋkɔ o. Ta enumɔwo aɖewo yi mi kpana mi susu wa anɔ gbɔgblɔ ato mɔ ɖe sia ɖe dzi be mi agblɔ be kɔa mi mia ƒe ŋkɔ ao. Eblu gbe nye kɔa ne be kɔa ekpɔ be blutɔ wɔ wo tsɔ woƒe se ye wo dzɔ va gbe ya me ŋkeke ɖe sia ɖe kple nu yi wo yi edzi le ŋkeke ma ye me yi wɔ wo hã wo tsɔ ŋkɔ nɔ woƒe viwo ɖo le ŋkeke mɔ me. Miwo míetɔ gbee le blema míaƒe ŋkɔ, ŋkeke abe dzo ɖe ablaɖa kple toto me o. Edɔ yi wowɔ ɖe ŋkeke ma me, eƒe ŋkɔe wotsɔna ne woƒe ŋkeke ɖe sia ɖe. Le kpɔɖeŋu me, Dzoɖagbe míetɔ gbee yi agble me. Woyɔ Dzoɖagbe le blema be Agblemigbe. Blaɖagbe ye hã woyina ɖagble, woyɔe be agbletɔegbe. Mele ɣeyiɣi di ge maxlẽ tso dzo ɖa va de asi ne kɔsiɖa. Eye fifia ne mile biabia wo tɔgbi bia ma, tɔgbi gã menye o. Ta miva aƒee me miava, miava ƒo ʋɔ ne tɔgbi mia, migava dzro o. Eya agblɔ ne tɔgbi be, tɔgbi tu ƒo ne mi, matu ƒo ne mi. Ahaa eda foniɛ. Ok fo foniɛ kura enɔ kpekpeɖeŋuti wɔm na mi le mɔme ɣesiaɣi. Yi ma ŋlɔe Kwame Trove. Ahaa Egbea menya nyuie be nètso ga ƒe vɔa nèle wɔasa krɔpɔ akpe kakaka. Eŋkɔ ma le nye nye nusɔsrɔ̃ mee la, menye ʋawo ƒe ŋkɔ wonyo, ebluwo ƒe ŋkɔ wonye. Míwo hã mísrɔ̃ nu le wo gbɔ, woawo hã srɔ̃ nu le mía gbɔ. Emm, Papa medi mabia nya ye o. Biabia ɖe ku ɖe nu manti ta mabia o. Egba. Ame aɖe yi ke ƒe afɔ gba yi ke abi ma wobe abi makumaku. Abi makumaku ma na enua le fu ɖem na maho ye wokɔ va Shekina Herbal Clinic leke wòle elabe le amea ƒe nuƒoƒo ma teƒea le amea fiam ye wòle kum kakaka wòva wɔ abi. Eku va zu abi wotsa kekeke. Enu mɔ tɔ bia nova sekina leke o tsɔ li. Ekpɔ eme wo ƒome via ama ɖe li mi kɔ na ƒo na xla abia egba atsika ɖe li wo fɔ dege me no o da fɔ ma vɔ ekɔ ama ɖe akɔ si akɔ ƒo xla ko ewu ni a no wo atsika afɔ ge ɖe ama tsia ma eɖe na enu vɔ ɖe sia ɖe kɔ na ɖe me. Eɖana, drena wo katã kɔna ɖe eme. Tamati sesẽ le mía si míekɔ wɔnɛ. Míekɔ wɔnɛ wokɔ e- ekuku kekekekekekekeŋ, eɖuɖu kekekekeŋ. Ekuku kekekekekeŋ. Ee. Meyi, mi nam just one minute alo two minutes, miniti eve pɛpɛpɛ. I will be back.

Dometsotso ma ta míegagbugrɔ va egbea biabia ɣi aɖe le teƒe yi ke hm, mebu ŋuti hafi nabia ge. Tɔgbi medze mabia biabia yi o. E, amea gbɔgblɔm fia be míeƒo nu geɖewo ku ɖe nyɔnu kple ŋutsu ƒe dɔdɔ le dekɔnu me ŋu. Ebe ye hã yenye ame aɖe yi ke ye srɔ̃a enu yi ke doa dzidzɔ nɛ zi geɖe be kaflakafla zi gbɔ zi etɔ̃, vɔ teƒe ya zu be nusrɔ̃ƒee wònye ta. Yeléna ye srɔ̃ ƒe ŋutsu di enumɛ ɣesiaɣi nɔ gbugbɔm, vɔa yese be menye nu deame dzi wònyo ye ye hã zi geɖea yenana be ye srɔ̃ hã nedea aɖe teƒe ma. Yeva, alee va nyawo sem, Osɔfoawo hã gblɔ be menyo o, dekɔnutɔwo hã be menyo o. Yege ɖe eme xoxo. E, eɖi ma ƒe ɖeɖe ɖi Nenye be ebe amagba ɖoɖowo li alo wɔna aɖewo li yi ke ame mae le nu mɔwɔm va yi ƒe ŋuti nakɔa, leke wòtsɔ hele mía gbɔe? O, ama li. Ama li. Kpɔ Mawu wò nuwo na mí keŋ le ave ma, nu ɖesiaɖe ƒe ama li. Aku tsã ya ke wòdze be nàno ku ne wòtsi le eme ne wò ŋuti nakɔ gbesiagbe yi hã le ave me. Nye aku tsɛ le ave me. Numa ne wò be yeaɖe. Nɔ ɖa ɖe ŋtsia ama gbe li kena nɔ wova kɔa awa xɔe akɔ nɔ zaza. Efia be remedy evo be re, efi be e, e, e, na ma va kɔa oh, ele dɔ yɔ kpɔ ge eƒe ŋti kɔkɔ ge eƒe ŋti kɔkɔ ge nenye be nedzi be Yɛayi ɖe Shekina ƒe dɔwɔƒe ɖesiaɖe yi ke egbea yi ke nèle mía kpɔm yea? Mèsi dzem teƒea oa? Woƒe kaƒodzesi nye zero two four four nine four one four two eight, zero two four four nine four one four two eight. Tɔgbi mabiɔ be kɔsiɖa ya me míege geglea tso dzo ɖa, bla ɖa, ku ɖa va se ɖe kɔsiɖa ƒe ka, teƒe ka tututu nɔ ge na la? Ẽ, etsɔ mele Clagon, Shekina Herbal Clinic Tso ŋdi ga adre kple afã gasime trɔ ga atɔ̃ bla la gbe mele sugakɔƒe, eŋudzeƒe ga te ɖe vudoa ŋti ehoŋuɖoƒea tso ŋdi va se ɖe ga eve ku la gbe mele eho ehodɔwɔƒea dze ŋgɔ KK House dziƒoxɔ le mɔ godo pɛpɛpɛ tso ŋdi va se ɖe ga eve yawo la gbe mele akatsi akatsi ya mele Magava Hotel kpɔ me Tso ŋdi va se ɖe ga tɔ̃ me, nenemae wòyi gee nye ekema. Nenemae wòyi gee, emae nye mía tɔgbui Hoda azãmeti evelia hã. Efia teƒe yi ke nɔ ge wòala la. Jennifer fe vlo be mabia tɔgbui be, ebe metso Mankesim hã, tɔgbuimedzi mabia be, mía tɔgbi ŋkɔwo dometɔ ɖekae nye tameklo vɔa mi me se egɔme o ahan yi mia nɔ ƒe akpa dzi hã wo yɔnɔ be butu vɔ mi me si egɔme o eʋe ŋkɔe wo nya alo gɔme ɖe ɖekae li ne ŋkɔ yɔ wo me gblɔ va yi kpɔ be le blema ʋui eyi ke yi evuwo me vɔa mia tɔgbiwo xɔe se be ehiã be ame sia ame na dzi vi. Elabe Yehowa Mawu wɔ amegbetɔ ɖe sia ɖe be neva dzi vi le agbea me. Ta dzixɔsie nye be ne ame aɖe dzi vi ye wòku, wògadzi vi wòkua, wobui be ɖewohĩ susu aɖe tae wòyim nenema ɖo, elabe Mawu mewɔ ame aɖeke be wòava nye vikukudzila o. Ta ame mawo tɔgbuia mía tɔgbuiwo yɔ ame mawo be dzikudzikudzilawo. Dzikudzikudzilawo ƒe viwo dzidzi yi ke atsi agba woƒe ŋkɔtsɔtsɔawo le hatsotso eve me. Ame aɖe yi ke mexɔe se be yeayi ɖe amagbedɔ, amagbedɔdala aɖe gbɔ o alo yeayi ɖe trɔ̃ aɖe ƒe ava yi ƒle dɔ oa, wogblɔ be dɔ ƒeƒle koe nye be nàyi va yi ka ta mu ne edɔwɔƒe aɖe be woakpe ɖe eŋuti yeadzi vi. Menye be trɔ̃a ɖe wotsɔ vi va dee dɔme nam o. Ɖe wowɔ amea gbe kple toto hafi amea nakpɔ vidzĩ. Ta nenye be amea meyi ɖe teƒe ma o, yewo dzixɔse nye be ɖewomahi ŋkɔ yi wotsɔ ye le ne ye viwoa, yenye ŋkɔ yi ke nye amegbetɔwo ƒe ŋkɔ ta eku selagatsi. ye le ɖeviwo wu ma. Mía tɔgbuiwo ƒe dzixɔse nye be amegbetɔ ɖe sia ɖe, nusianu yi dzi wòxɔa, wòxɔ sea, ne wòyɔ nu ma, etɔna nɛ. Ta wotsɔ ŋkɔ aɖewo tɔgbi na woƒe viwo ke ame yiwo ke nɔ evi kuku dzim. Ŋkɔ mawoa, nenye be evi eve ku va yia, etɔ̃liae dzi go yina alo enelia, wotsɔ ŋkɔ mawo na wo yɔ be dzikudzikuwo dometɔ ɖewo nye tameklo yi ke gblɔm nèle. Butu ma gblɔm mele hã, dzikudziku ŋkɔe wònye. Ŋkɔ mawo li gbogboo. Míese ŋkɔa ɖɔ be kpɔxa. Dzikudziku ŋkɔe wònye. Ŋkɔa ɖɔ abe atatsi. Ye hã dzikudziku ŋkɔe wònye. Dɔvlo. Dzikudziku ŋkɔe wònye. Ŋkɔ abe dzakpata. Dzikudziku ŋkɔe wònye. Wotsɔ ŋkɔ yewo tɔgbi ale be wòanye enunyɔnu. Ne èku Selagashi hã. Ye nenema ke amee be nye ŋkɔe nye Amenu Jonathan, metso Xɔxɔe. Tɔgbui, e, nyi tsɔ kɔsrɛ ve yɛ nye zi gbãtɔ yi ke mele wɔna ya kpɔm eye ɖe YouTube hã ma ɖee na mele ekpɔm. Woyɔna aƒetɔ aɖewo be ʋawoe wònye be Raphael Gray, ame tɔ. Rafe Gray, Ame tɔ. Medie mabia wò be ɖe ame kae wònye. Ame yae nye ameyibɔ vi gbãtɔ yi ke le xexeame goduawo susu me ŋu kaba. Tsɔ wò ameyibɔ vi ɖe sia ɖe. Eŋawoe wònye. Aƒetɔa ƒe ŋkɔ tututue ma nèyɔ. Ebe Rafe Gray Ame tɔ, ne woagblɔ míagblɔ le nyateƒe mea, eyae nye ameyibɔ vi gbãtɔ yi ke ƒe susu ʋu na agbalẽnyanya kple nusiame. Ame aɖe biabiae ge be, Ɖe susu ka tae megblɔ be ye nye ameyibɔ vi gbãtɔ ɖo? Le Aƒetɔ Mawu dzi, I think 1947, ye wodzi le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaene vɔ adre me, eƒe vidzidziae wònye, Gold Coast Scholar-e wònye. Ye nye ameyibɔ vi gbãtɔ yike ne wogblɔ be scientist wo le xexemea, ye nye ameyibɔ vi gbãtɔ yike tsaka yevu yiwo ke nye the best scientist wo ke le xexeme. Ye nenema ke magblɔ be the secret formula of atomic bomb. yi ke le xexemea, woƒe ame tɔ̃, ame tɔ̃ pɛ koe nye tso gɔmedzedzea, yevu eve kple aƒetɔ ye ŋuti. Ye nenema ke aƒetɔ ye ne míaɖo ŋku dzia, eyae nye ameyibɔvi gbãtɔ yi ke le xexea me yi ke te ŋu ŋlɔ agbalẽ ɖe Germangbe me, Englishgbe me kple Frenchgbe me. Ta ne le aƒetɔ ma bie ma, aƒetɔa ƒe ŋkɔe nye Ralph Gray, ame etɔ̃. Ne se ame etɔ̃ koa, ele be nànya be eveawoe wònye. Aƒetɔ ya be yeƒe ŋkɔ nye Dafleso. E, Daflesoa me Tait wònyea? Ele be ŋkɔ bubu aɖe nɔ anɔ si ɖi. Daflesoa yeƒe ŋkɔe. Eƒe ŋkɔe nye Amen.
Be, e, e, be title nya. Yeƒe ŋkɔe.
Aha, ok, eyo mesi. be yeƒe ŋkɔ ɖe sia ɖe kple nu ye position la ma si. Alo me nenema ya. Alo a yeƒe ŋkɔ ŋutɔ li wotsɔ na. Ayo mesi. Miase ɖe teƒe ma. Ebe e, tɔgbu me ɖe kuku ahiã wɔwɔ kple ahasi wɔwɔ. Enu ɖekae wònya. Leke wòtsɔ hele dekɔnu me kple Kristo subɔsubɔ me. Wɔna yɛ kpɔm le la ganye ewo nye lo kpe ɖe mí ŋuti egbea ewu wowoe le nye kpɔm aɖo me kpekpe ɖe ŋu ne mí kpɔ ne wɔe kura le gbe egbe na kpe ɖe mí ŋuti míaƒe kaƒodzesi nye zero two four four zero two four three míaƒe momo nɔmba nye zero two four three four zero eight zero eight six ama be bia ŋfia be ɖe ahiã wɔwɔ kple ahasi wɔwɔ enu ɖekae wo nyea le dekɔnu me ɖe leke wòtsɔ le Kristo-subɔsubɔ ma leke wòtsɔ hele. Shekinah dɔwɔƒea enye amagbedɔwɔƒe aɖe yi ke le eŋɛnyigba dzi fifi wògegem ɖe nuto vovovowo me elabe míege ɖe, ne ge, ge ɖe egɛnyi nuto mea, Shekinah kpɔ mɔ ge ɖe teƒe ma. Enye amagbedɔwɔƒe aɖe yi ke amagbee wokɔ dɔ wɔ mee. Dɔléle yiwo ke nye ŋutilãmedɔwo abe kooko ƒe fuɖename. Ame aɖe lia, ne le afɔ dzi dem alo yi ɖe nugodua, akpɔ be kooko eƒe ŋu edena ŋu. Akpɔ be akpɔe de dzesi be ame aɖewo la, ne woyi afɔ dzia, woƒe kooko, woƒe nu ya dona. Woakpe ƒuƒu hafi wòagbugbɔ yi ɖe eme. Eɖewo lia wonye kooko ƒe fuɖename. Ame aɖe lia ne tsoa ko ekpɔ be eƒe mo le fu ɖem, ele tɔtrɔm kple tɔtɔ. Eɖewo li wonye kooko ƒe fuɖename. Ame aɖe tɔ li abe ali le fu ɖem na ya. Kooko ƒe nugblẽƒewo sɔ gbɔ. Esesẽ be egbe xexea me míelea, nanɔ xexeame agblɔ be kooko mele ɣe ŋuti o. Mebɔ, mebɔ nenema o. Shekinah dɔwɔƒea ku ama tsi sesẽ aɖe yi ke wona ŋkɔe be Shekinah Mixture. Shekinah Mixture. Nenye be mèkpɔ mo ayi ɖe teƒe yi ke nye Shekinah tɔ ƒe dɔwɔƒe, mèkpɔ mo age ɖe teƒe ma o kura, yi ɖe amasidzraƒe ɖe sia ɖe yi ke le ʋenyigba dzi, ele amasi ya kpɔ ge. Zero two four four nine four one four two eight. Ewoe ya yɔ teƒe sia teƒe yi ke le amasi ya ne hiã le gbɔsusu ɖe sia ɖe mea, wòasi le ka ge. Nenema ke dɔléle vovovowo, ame aɖe natso ko be yɔ me nanɔ ye ɖum, ame aɖe natso ko be yeƒe ƒodo me alo dɔ me ɖua me, edɔ ɖua, agblɔ be ye sia ye koe nye anye dɔ me le fu ɖem, dɔ me le fu ɖem na wòa, mènya nu ye ƒe fuɖenamewo nye o, ele be nàyi ɖe Shekina dɔwɔƒea ale be woado wò kpɔ. Ne wodo wò kpɔ enu ye dze na dɔléle ma eƒe amatsie nàge wòalã o. Shekina tɔ gbɔgblɔ fifia be menye amesiamee va anyigba ya dzi ko le be wòanye ko nɔ ame aɖewo ƒe kotsitsia, ɖewomahĩ enu ma nyee wòaɖe ye wɔe be amea va tsi ko. Ame aɖe hã tɔa, dɔléla aɖe yi ke ƒe ŋku meyi ɖe dɔléle ma ŋuti kaba oa, ye wɔe be ame ma va zu ko nɔ egbea. Ɣeyiɣi de be nàyi ɖe Shekina ava kpɔ go le eƒe ne ɖokuiwò, elabe ke le ɖetugbime gbã, ele ɖekakpuime, míele gblɔm le sese me tsɔ ɖeke le mo wɔa, ne eva tsitsim vɔ va gege ɖe ƒe bla atɔ̃ mea, Ɖevi yi ke nèkpɔ dzi kura gbɔ eko dzudzu ge na wò. Yehowa Mawu meɖo wò ɖa nenema o. Shekinah dɔwɔƒea le klalo. Ebe Tsɔ, yeanɔ Kragõ. Gblɔ ɖa gbe yeanɔ Sogaku ƒe ʋudzeƒegã kple teƒe kawo? Ku ɖa gbe ho, ho dɔwɔƒea dze ŋgɔ KK House, ho ɣlia Yaola gba akatsi a ma ga va hotel kpɔ. Ame aɖe yi ke me va akatsi kpɔ nɔ be ma ga va hotel la ne ge ɖe akatsi doa ma area ka me ye dɔ teƒe ma le hotel ma le. Asi yeyea mɔto tsutsu kɔ ne tso egi godzi a eto ge ɖe mia ma age ɖe ma ga va ne tso aƒlawu godzi ye ne ɖo asi station yeyea mɔto pɛpɛpɛ a eto ge ɖe ɖusi me. Ke mia kpɔ ame aɖe yi ke me ge ɖe so gakɔƒe kpɔ Ya ma tso gɛ hegbɔna so gakoƒe, ama tso aƒla wu gbɔna so gakoƒe alo ame tso adi dome gbɔna so gakoƒe. Teƒe kae dɔwɔƒea le? Na ma tso egɛ gbɔna va so gakoƒea, eho ŋuɖoƒe yi ke nye Bread Market ŋuɖoƒea yeyea, ele ɖusi me nage ɖe eme. Ge ɖe Steichner ko dziƒoxɔ aɖe kpɔ ge le Steichner dziƒoxɔ ƒe axadzi tututu koe Vudo le dɔwɔƒea ƒe ŋkume. Ke ne ètso sogakɔƒe hã nèva yi, ne ètso aɖidome hã nèva yi doa, edze ge ɖe abe aƒemɔdzi ene ko ɖusi me. Bread Market ya le ɖusi ma ye koe. Ne ètso aƒleawu gbɔna va do sogakɔƒea, èto ge ɖe mia me age ɖe Bread Market ya, ke ne èle mɔgã dzi eho, ehoŋuɖoƒe, station'a, koe. kpli wo dome kpã. Magbagba dze ge be makpɔ ɖe ma maxlẽ Biblia ƒe akpa ma hafi miayi dzi. Efo Moses ebe e, míaƒe míaƒe problem alo míaƒe nu ke ke míehehe ma ye nye kpodo be neƒo nu tso kpodo ŋuti elabe míenya nyuie be vɔnɔvi gbãtɔ kple evelia woyɔ be atsu kple tse. Vɔa kpodoa enye nya ma enya ʋiʋli yi ke míele ʋiʋli ma yi ke gɔmesese mevavã mo. Tɔgbi, medi be nàgba ame na mí. Míeƒo nu tso kpodo ŋuti. Míegblɔ, megblɔ va yi kpɔ be ɖe kpe wòwɔ na eya ƒomevi ne míle nu wɔmee. Dze agbagba be nàkɔ pɛn kple pepa alo agbalẽ hã kɔ da ɖi, nànɔ wo ŋlɔm da ɖi. Megblɔ va yi be le ʋe eve ŋkɔtsɔtsɔwo le dekɔnu ma, ne ame aɖe dzi atsu, ŋutsuvi evea, míyɔ wo be atsu kple tse. Vɔa, dekɔnu gblɔ be nenye be ʋɔnɔvi eve mawo dometɔ ɖeka ku alo wo dometɔ ɖeka trɔ megbea, eye ke tsia gbea, womegayɔe be atsu loo etse ŋu o. Ame ma trɔ zu kpodo le míaƒe ŋkɔtsɔtsɔwo me. Medi maga, maga, magakɔ ŋuti eke. Le ŋe ŋkɔtsɔtsɔwo mea, ne ame aɖe le dɔ, ame aɖe dzi ŋutsu eve. Ye ŋutsu eve ma, míle wo yɔm be atsu kple tse. Ye atsu trɔ megbea, etsɛ ye shi agba mega nye tsɛ hũ, etrɔ zu kpodo. Ne o zu be ets atsu ye etsɛ ye ku ye atsu tsi agbe hã atsu ma mega nya tsu enye kpodo. Vɔa nenye be ama dzi ŋtsuvi etɔ yi ke wo be ama nye etɔ na ŋtsuvi tɔ ma ŋtsu gbãtɔ ye mi yɔ be kpodo hafi ayɔ e atsu etsɛ akplɔe ɖo. Ta nele kpodo se ma, nenemae wòle. Ne yi ɖe nyɔnu kpa dzi hã, nenema tututue wòle. Ne ame aɖe dzi ɣeyiɣi kple ɣi tsa, ye wòzu be wo dometɔ ɖeka trɔ megbe, amee susɔa, nenye ɣie susɔa, meganye ɣi hũ o. Nenye, e, ɣi tsa ye susɔa, meganye ɣi tsa o, ke ɣi tsa mamɛ̃ yue be gage. Nenema ke, ne amea dzi nyɔnuɖeɖe etɔ̃a, gbãtɔa miwuie be gage, evelia nye ɣi hafi wui tsa akplɔe ɖo. Megabiaim be bia ku ɖe enu ma ŋuti azɔ o. Ɔ, tɔgbui Elia, mele be mabia susuetɔ bia go hafi miadzo egbea. Ame, vɔ ame ya ƒe babia nye be ma, ma, ma, ma, mawu nu ko, mabia o. Amea ƒe babia nye be, tɔgbui Eber, zi geɖea, nenye be Efiawo nɔ anyi ɖe hatsotso aɖe me ɖe du aɖe mea? Nenye be efia, woƒe fiega du, edua woƒe fiega nɔa anyia, yekpɔna be zi geɖea efiavi, efia yiwo ke nye eƒe kɔme fiawoa, ne wonu ƒomea, ɖe woɖena woƒe avɔ da, wogena woƒe avɔ ɖe aba hafi ƒona nu. Ẽ, le Dekɔnu ƒe bubu ɖoɖo teƒea. Nenye be efiewo nɔ anyi ɖe hatsotso me ye fiega nɔ wo domea, nenye be efiega ƒe eƒe avɔ le eƒe abɔta alo kura ƒu nenye be wòge eƒe avɔ da ɖe abɔta, nenye be efie, edufia ɖe sia ɖe di be yeaƒo nua, ele be wòage wo avɔ abe bubu ɖoɖo na me ene. Tamea, bubuɖoɖoname koe wònye, menye nu bubu aɖeke wònye o. Tɔgbi ame aɖe yi ke ne wòli ɣesiaɣi koa anɔ anɔ nu yewo tɔgbi wɔm ma, nu ka tututu le fu ɖem na ame ma? Ee, infection aɖe ye ma ge ɖe akpa ma godzi. Ye hã dɔlékuxia mɔxemɔ ɖe ge ɖe eh, nuka nuya me tso yiƒe tso yiƒe kpɔto me ye yi katã tsona lãme ƒe manyomanyo aɖewo kuxi aɖewo yi ke ne dona go dona afi ma godzi ye ame geɖewo yɔnɛ be koko. Nkonuma ne dzɔdzɔm nenema ko amatsi li wote wɔna na mɔmɔ amatsi li wowɔna ne wonya nui ko vɔ edze be wòakpa voto me megafie go. Ne wònya mi ko evɔ, edze vɔ kpa. Ke ame aɖe hã lia, ne li ese ko asi ƒoƒo ma la, mhm. eɖewo lia, ame aɖewo li kura menye be stroke ye lé wo da ɖi wogba o, vɔa akpɔ be ne wolé nu ko ƒe asi nɔ ƒoƒo ma la. Ee, ema hã dzesi aɖe, ne lé nu ko asi ƒoƒo ma dzesi aɖe, menye nu dzodzro ko nye tsona ko, etso ʋu kawo me, etso ʋu kawo me. Ta ne enye be nèle edzi le edzi ge le gbegbe mu ye hã te ŋuna ƒoƒo te ŋu vana. Ƒoƒo dɔ ma wɔa ete ŋu tsona dzi hã gbɔ. Ete ŋu tsona eŋu kawo katã me. Eya ta ne nya li ko wò asi ƒoƒom alo ne nya le eŋu ko nɔ ƒoƒom kɔa egblɔna be, ame aɖewo ya wotɔa tsona hã tsi nono me. Ok.
Ame aɖewo tɔa tsona hã tsi nono me.

Ete na be ŋusẽ aɖeke megasu wò nɔ go. Ete wɔ nu vovovowo te na nàva yi nàva yi kpo colon cancer hã faa. Ame aɖe yi ke le aha tsom nu wogblɔe wògbe me nu ɖum o, akpɔ be edrɔ woƒe ama ƒe mo alo ama ƒe ŋkume naho anɔ tetem awɔ abe nu ya wogblɔ be lolom kple totomɔ Enu mɔwo togbui amagbe dɔwɔla abe miwo Shekina kple Totowo ɖa, mite xɔna ame mɔwo ɖa gbã. O amagbe le mia shi ne mi emɔnu vovovo le mia shi mi kɔ na xɔna ha le ame shi mɔnu vovovo gake ama do lɔlɔ ge ekpɔe a? Ama na lɔ ano ɖe ɖi be ya dzudzɔ aha nonoa yi hã nyae Ke Naama ŋutɔ melɔ̃ yi ne gbɔgbɔ aɖe de asi dzinye ama yi mi kɔ ana mawɔ le ema hã ɖo lɔlɔ̃ va yi afi wɔ wo dɔ. Ama li mi kɔ ana mawɔ le dzalẽ li mi kɔ ana mawɔ le na ami li mi kɔ ana mawɔ si na. Ke ne melɔ̃ siwo ɖe yi nye nya Ta ne wò lɔ zẽ kɔ edzo ɖa. Ama tsi hã li mi ne ama gbe li mie ɖana. Miawo ama ŋtɔ ŋtɔ ye mi ɖana. Mi ɖa ge ko ke enui ko ke aha nonoa etɔ te kura maga no go. Nye su, nye biabia susue tɔ na wò ɖe wɔ na edzi gba nye be ŋtsua ɖe lia edɔdɔm kple nyɔnu. Ŋuse le ŋti ne nye be wò ɖo aba me. Vɔ ŋtsu ma me dzi ye vi o. Nu ka gbɔe wòtso, ye leke wòtsɔ helé le Shekinah Heber Center? Èkpɔ be nenye be ŋutsu yi ke medzea vi o, azoospermia, le la, ame yi ke nelé azoospermia yi ke ne eli vi aɖeke mele yiƒe ŋutsu tsi me oa, mete ŋu ƒu do goe o, ya medzina vi aɖeke kura oa, yi hã ne wòva Shekinah Herbal Clinic-a, míkpɔ ge be ahanonoea, yi hã te ŋu tsra tsi na ame. Alo nu kae ƒomevie ɖo lia gbɔgbɔ mee? Eɖewo lia gbɔgbɔ me ye wodzia vi ɖo. Ye eƒe viwo katã le gbɔgbɔ me. Ame aɖe Katã le ku. ame aɖe ƒe babia e, kplɔe ɖo ma naɖo ŋuti hafi míadzo. Ame be, Nenye be ame aɖe li ko ele ku ɖim, menye be tamebubu aɖeke le amea dzi fũu o, vɔ èkpɔ be amea nanɔ ku ɖim kple totoa. Leke wòtsɔ helé le Shekina? Ne mievaa, miewɔna dodokpɔ na ame keŋ. Ame aɖe lia sukluidɔe le eŋuti. Ame ɖe lia ekpɔ ʋu me cancer. Ame ɖe lia edɔ vovovowo keŋ hena nane ƒe numa vɛ ta medical laboratory analysis mi wɔna ne ama ƒe ʋu kama akpɔ nu yi ne nye tɔa afi ne mia nya ne ye be gbɔgbɔ me hã gbɔgbɔ me dzodzoa me wo nya. Elabe gbɔgbɔ me tɔ ɖewo hã wo li wo le aƒu ka na me Anɔ ƒuƒo ɖim. Gbɔgbɔmetɔ aɖewo ŋusẽ le ame aɖewo si ƒaa. Ame aɖewoa, ne wòle yeƒe xɔ me, wò hã nèle wò xɔ me eyɔ ge nàva xɔ me wòagblɔ nu tso ŋutiwò. Ne ŋu ke ko zu dɔ nɔ le wò aba dzi. Eyata emɔ katã ne va Shekinah Herbal Clinic-a, míekpɔna gbɔ. Neva Shekina Herbal Clinic a miekpɔna egbɔ emae nye Shekina wo ƒe ŋgɔgbea. Mede akpe manya gblɔ ne papa be miewie wotɔ enu ɖe ke ke medi be maɖo Aƒetɔ Yehowa ƒe biabia ŋuti ne kpui koa ale be miawɔ ne Miaƒe ŋkɔe nye Kuke ye ŋkɔnyee nye Kuke James Amenyegãa. Ee, tɔgbui, medi be mabia wò be míaƒe Mamagã ƒe ŋkɔe nye Daƒiemekpɔ. Gɔmeɖeɖe kae li ne Daƒiemekpɔ? Daƒiemekpɔ ahameŋkɔe wònye. Ne wòle ame ɖe yɔm be Daƒiemekpɔe, ahameŋkɔe wònye. Aƒe aɖe metɔwo li akpɔ be ɣesiaɣi wole dzidzɔ me, gake mele aƒe ma me kpli wo o, ta menya nu ye dzɔdzɔm o. Amea tsɔ ŋkɔ be Daƒemamekpɔ. Tu e.
Emae nye Shekina. Medi be nyi tsɔ kɔ srã yi gbɔ na. Míele wɔna vevi aɖe de ge tome akpe ɖe míaƒe wɔnawo ŋu. Eyae nye be Ame vevi aɖe yi ke le dzesi yi ke wokple miezɔ kpɔ va yi, miede suku va yi, secondary school, JSS o, va yi, vɔ eke miedo le secondary school, university va se ɖe egbea, megakpɔ ame ma kpɔ o, menya teƒe yi ke wole o. Míaƒe nɔvi vevi aɖe yi ke bu megase be ŋkɔ kpɔ oa, wɔna ya dzia, míaƒe kaƒo dzesi yi ke woŋlɔna messages o to dzi yi ke nye zero five zero 0503447550. Nenye be elam ehiã na ame ma menya teƒe yi ke wòle o, ɖewo mahi ame mawo hã wole wɔna ya kpɔm. Dze agba nàŋlɔ amea ƒe ŋkɔ. Ŋkɔ yi ke nènya nɛ tso gɔmedzedzea ŋlɔe ne nàkɔe ɖo le amee. Ne míva wɔna dzia, míle ame ma ƒe ŋkɔ yɔ ge be wò asi me si. Wò ame yi ke le biabiam abia ame ma ta biema na wòŋlɔ wò ŋkɔ, teƒe yi ke nèle, Amea ƒe ŋkɔ, megakpɔe kpɔ nenye be sukuwo kple mi de kpɔ o, naŋlɔe ne mi ale be ne miva mi le xlẽ ge ale be teƒe sia teƒe yi ka me ma la, ele ƒe nɔba kɔ ge ne mi, nawɔe. Meda akpe manya gblɔ na ame sia ame. Teƒe ya ye yia ɖe mɔ ne gbetɔ be ne se ɖo. Nye ŋkɔe nye Tɔgbui Akɔsu, adelia. Eme nenyo na ame sia ame. Bye bye.

Gbagbadɔ abimakumaku manyee! Manyeea Eli abe blawòvɔatɔ̃ ene ƒe hame, eye manyeea ne wòlé nyɔnua nyɔnu mele nya na nyɔnu menya na o ye ta wòbe manyee ɖo, ne wòlé ŋutsua menya na o ye wòbe manyee ɖo. Loko nàkpɔ ŋutsua wòda asi kotoku me abe egadãgowɔlawo si gbe ɖo efukpena ɖe voku xa Ye ƒe ŋutsu ma xo dzo ano vem gbagbagba. Nenem eƒe nyɔnu me hã ano dzo ʋum, ano vem, ano fiem, ano tem kpakpakpakpakpakpakpa. Ano tem kpakpakpakpakpa. Ta ame aɖewo kura ƒe gɔ̃ hã, ye ƒe via dze be woage ɖe xɔ ma aku, ɛɛ, teƒe ma hafi woƒe dzi nadze eme. Ta etsi aɖewo te ƒomevi dona go. Eɖewo le yellow, eɖewo nye vidzĩmi, eɖewo le white, eɖewo nye abe flowers, akɔ ene ye dona go. Ta eɖewo hã, yeƒe gbɔsusume gbɔsusume wɔ nɛ be fu hã mete ŋu tɔna ɖe ame ŋuti o. Ke Shekina Herbal Clinic ko nàva hafi akpɔ wò dɔyɔyɔ. Amatsiwo le mía si le Shekina Herbal Clinic, ye ke míekɔkɔ ge ne wò nàno Na nu nyuie ko vɔ ekpa. Ʒinkui la nenye be na nanewo zã ɖe nyɔnu mea, kekeke vidzidɔ me kee wòdo go tso. Do go tso ta edze be nàno atike yi ke ne aɖi ɖa kekeŋkeŋkeŋ ko nàdzi vi. Shekinah Herbal Clinic ƒe kaƒomɔe nye zero two four four nine four one four two eight zero two four four nine four one four two eight. Shekina Herbal Clinic a ne èva edɔyɔyɔ kpɔ ge, ekatsutsu kpɔ ge, eɖeɖe kpɔ ge. Nenye be mígblɔ lãmetɔe dzodzigbɔtɔa me keŋ tsona ame anyi hã gbɔ. Asrã vɔ̃ɖi fiva sesẽ mawo hã nye dani le Shekinah Herbal Clinic. Ne wò mo nanɔ tsi tsom, eta nanɔ ɖum sesĩe, wò dzi nanɔ wò dzi e wò wò wò wò dzi nanɔ tsotsom bloblobloblobloblotɔ be na gbe ɖe ɖe dɔ me ne va Shekinah Herbal Clinic-a, edɔ yɔyɔ kpɔ ge. Nao mea ɖewo lie wonɔ ŋu ɖɔm, nɔ ŋu ɖɔm, nɔ ŋu ɖɔm yi ke ne vovototo le ne nye